Ити Байкалга тиийгэҕэ эмиэ барартым. Чэ кэлин кыргыттар астыаххай. Күндү ыалдьыттар, бүгүн биһи дьиэ кэргэҥҥэ наһаа наһаа үөрүүлээх күнүүлэр. Ол курдук эһиги дьүөгэҕит, биһиги оҕобут Дасикка хокуоннай сааһын туолла, уон аҕыс саа буолла. Инньэ диэн тураммыт биһиги Иван Ильичтиин сэмэй

Да, да. Оо, дьонум кэллилэр быылаах. Здраволаром! Захаровтар да бу. Захаровтар? Сергей Ильич Захаров, Валентина Егоровна Захарова олороллордар. Манна ха, хайдаҕа? Оо, бу манна адрестан хорудохтаан ыыттылар бу дьиэҕэ. Аннара дьон дьоммут Захаровтар ол айаҥҥа саақалга тэбээн Хайдах? буолбуттар.

Мин дьонум саахалга түбэһэннэр манна балыыһаҕа кэлбиттэр. Ийэ манна палаатаҕа сытарын тонаҕын. Таата ойуом, аҕаҕын кыайан быыһаабатыбыт. Туох баар эчэйиин аҕан бээтигэр ылыммыт, онон ийэҕин онон быыһаабыт. Паа, хайдаҕын хайдаҕыннык буоларый? Чэ тоо, ийэҥ билигин куомаҕа сытар. Тооннугуй! Билигин да туруга мөлтөх, ол эрээри биһиги быыһаарарбыт туох баар үлэни барытын оҥоробут. Аҕан моргаһытар. Аҕаҕар көмөргөр күүс-көмө буолар дьоннордооххун да? Бааллара. Дьэ, кытаатаҥҥын дьоҥҥор аймахтаргар эһэттээр сөп, тэбэйэн? уу дьиэлэр улах маайа битти мама аа дьэ балтым баалага дьыбытыар мана диэн уоту кора кэллим Даасыкка, Хоскун Иралаахха туран биэрэрин ордук буолуо, кинилэр оҕолоох эҥин дьоннор онно олоруо этилэр буо. Эн манна хоноруҥ ахсааннаах буолуо. Оннук буолбатах да, Даша? Эн санааҕар? Тоҕото бу иһиккитинэн ыйбаккыт эһий? Көрөрө маны. Өссө иһит сууй диэр олороҕун да? Атаһаа бу тиһиккитин уһуйуохтаахпыт бо. Өссө мантан дьиэттэн тахсан бар диирин буола сотору. Отой тахсыам суоҕа дьиэттэн. Дьиэни биэрбэппин суох суох көрөрө маны. Бэйэҥ ийэһиттэн баран дьиэтэ көрдө. Сүрдээх тихайа көрөрө маны. Так, Сидорова районе. Так, Захарова Дарья Сергеевна Янендеде. Амин. Захарова Дарья Сергеевна. Э, Энак Карбо.

ийэм куомаҕа сытар аҕам буоллаҕына суох буолбута сөп сөп дьэ так что билигин ычана оскуй оскуйдус билининтан анна радио баран жаппыт Мараммыт, баарсыахпыт, айахпыт эмиэ иннинэ тахсаҥын кэтэ сөп да, уоскуйан олорон тахсаҥын. Оо, ити кыыс хардара ийэ бэрнаамай гыннык кисти. Ийэм этэринэн урут балтылаах умтуунан кэпсиир этэ хайдах эрэ майгына табынаҕай этэ балтыбын буллум дуу балтым курдук олом үүтүкчэ дьэдьикти сөп дьэтин баҕар балтым була олоробуга

Кухня баран кэссетиэххэ, ыл кэссетиэххэ. Жара кэссетиэххэ бара. Ити кыыс мин балтым оҕото ааттаах. Кинини иитэ ылбыттара. Хотортаата бу хаахалга түбэһэн балыыһаҕа сытар. Киһи да буолара биллибэт. Оттон эрэ онно сразу өлбүтэ. Кини ити кыыс ийэтэ отой буор иһээччи. Билигин ити балтым өлө ааллаҕынан дьэ иэдэйэбит. Ити кыыстан ылтаан балтым аах саахалга түбэспиттэрэ. Кини өссө онно үөрэр быһылаах. Дьиэни ылаары. Өйдөннө, өйдөннө. Ити эмиэ дьэ дьиэ былдьыгытын курдук буолан таҕыста. Оттон ити эһиги албын сураххыт иһин эппиэтинэскэ тардыллыаххытын сөп. Эбилигин баран кэпсэтиэхпит. Чэ, ити барыта өйдөннө. Ити дьиэ буддьыыта курдук буолан таҕыста. Төтөн иха барарын барыхха чаппа.

Икки оҕолоох бу оҕолор бунаат манна баар бу. Бу кыым, бу уолум. Таар дьон южалла. Көрүмсэрэ маннуурин көрдөрүөм. Манна баарда бу. Көрөрө бу. Ийэбитин. Үүтүкчээн көрдүктү.

Оҕом барахсан төһөр алаакка Миигин билиэ дуо? Акаары ийэтин билиммэтэ чачча. Бырастыы гыммата биллэр.

Буоллун, оҕом дьоллоох эрэ буоллун. Дьоллоох эрэ буоллун. Миин эрэ курдук буолбут. Дорабайы, кэллибит.

Ой, ой, ой, ой, ой. Айуу. Айой, ай, ай, ай. Хайа быһаарынның да уонна оҕоҕун көрбөккүн детдомуна биэрэбит эбэтэр ыаллар иите алаллар. Өйдөөтүн да Быһаарынным. Икки оҕоҕун хайдах да иитир кыаҕым суох. Оны тугунары түрүү туран қос эбете. Чэ, манны илигин батта. Аргылыы-аргылыы төрөө да төрөө буолаллар. Светлана Ивановна,

Оҕобор бу ааты биэрэхпин баҕарабын. Чаасыппа диэн ааты баҕаран эбиппин. Оо, эҥин араас буоланнар бу дьоннор.

Кими? Ким кэллэлий, мама? Эдьиийим Клара миигин өлбүт диэҥҥин үөрэ олороҕун дуу? Өссө оҕобун үүрбүт буола-буолаҕын. Билэҕин да, эн эргэ өссө бу кыыс төрөөтүн кытта кыратыгар бу дьиэни кини аатыгар суруйбутун. Көр буолуҥ мантан! Көр буолуҥ аны икки харахпар көстүбэҥ! Хаһан да бу дьиэҕэ үктэнэмэ уонна!